Ti'n gwybod be? O'n i 'di bod yn gweithio yn y Bae am ryw, o, dau, dri mis felly. A bob tro o'n i'n mynd allan o'r swyddfa, reit, oedd y boi yma. O, oedd o mor gorgeous. So, o'n i wedyn yn neud siŵr bod fi'n cael nawr ginio bob tro oedd o'n iste yna'n dod. A to top it off, ti'n gwybod be? Oedd o'n architect ac oedd o'n dreifio Audi TT! Wel, yn y menu, o'n i wedi briodi, oedd o'n i wedi cael dau o blant, o gynnon ni chocolate labrador, y glamp o du. Bob amser cinio, byddwn ni'n rhoi shades ymlaen, a wedyn dwbl y make-up, de, a wedyn rhoi rhyw sexy eyes arno fo. Pan o'n i'n cerdded allan yn ôl y three pound deal o Tesco t'mo'? Dwi'm gwbo pam nad odd gen i'r balls i jyst mynd ato fo a gofyn 'de, are you single? O'n i wedi checio fo ar y book fad o'n i'm 'di gweld 'r un ddynes arall yn agos ato fo reit. Tri mis yn hwyrach wrth bo' fi'n casually cerdded reit ond yn dead sexy. A fi'n clywed y llais ma'n dweud How are you doing then? I've seen you around quite a lot and I O, mae boi'n siarad! Oh my God! Efo fi! A nath o ofyn fi allan am goffi! First date! Go with it, medda fi 'tha fi'n hun 'de. This is the one! Doth y dy Sadwrn. a gathon ni goffi dêt. O! O'dd y conversation yn llifo ond o'n i wedi ca'l t'mod o'n i 'di ca'l dwbwl fodca chewing gum cyn gadel y tŷ a wedyn gathon ni lingering kiss! A nath o ofyn i fi o'n i isio mynd allan ar second date. Second date yn yr un diwrnod? Be' nes i oedd a mi iwsio can o ffêc tan. A tunnell o cocoa butter drosta i gyd. O! O'n i'n barod amdano fo, sdi. Ar ôl dipyn o drinky poos, ynde, a wedyn touchy feely bach neis ar steped ryw drws, o'n i 'di cyrraedd y man lle o'n i'n mynd i ddeud, reit, dyma ni, dwi'n mynd i ofyn iddo fo ddod nôl am goffi efo fi, 'de. O'n i 'di cymhwyso'n hyn, this is the one! So, nes i feddwl am unwaith, croesa dy blydi coesa! You want to come back to my place? Oh, hell yeah, Emily yn y men, de. A dim be am i really deud oedd, oh, yeah, okay then, but I don't promise you nothing, right? Ffymblo mewn taxi wedyn holl ffordd ar draws y ddinas tan oedden ni'n ei lefo. A dyn oedden ni fewn ag oedd o, ti bach chdi, so nes i ffindio stafell wely, a fewn a fi, a nes i stripio, o'n i'n oeth borcig. A wedyn o'n i'n meddwl, o, dwi'n mynd i roi croeso i'r boi ma, reit. A glywais i drws yn agor a dyna am i ddeud, Come here my sexy boy, medde fi. Oh good God! Glywais i lais y dyn yma'n deud o ymyl y drws a yn deud, What the hell are you doing in my bed? medde'r boi ma. O'n i'm yn disgwyl clywed hynna nagwn i? Who the hell are you? medda fo wedyn. Oh! O'n i'm yn gwybod be' neud, o'n i'n styc yn y sheets a bob peth a 'dyn Oh! Where's my boy on the bench? medda finne. I don't know who the hell the boy on the bench is, medda fo. O'dd o 'di anghofio deud wrtha i bod 'i dad yn aros yn stafell sbâr! Oh, to hell with it, o'n i 'di dod mor bell, grab